Waħda mill-aktar pjazez fejn jinġabru nies fil-Belt Valletta hemm minn dana taraġ li taf ma tintebaħx biha intu għaddej bil-qadi jew bit-taħdit mal-ħbieb bejn bela kafe oħra. Ftit tarġiet kollox. Imma biżejjed biex mill-la u twal tal-belt kapitali issib ruħek f'ħemda umda u mudlama li tnislek dejjem iżjed fil-fond fejn ma tismax tpaqpiq ta' ħorniet u tpaxfix tan-nies, iżda fejn jekk tħalli skiet ikellmek, taf tisma' t-tgedwid tax-xjuħ jitolbu bi ħrara, il-biki tat-tfal imbeżżgħin, il-ħoss weniesi tal-ilma jinġabar fil-bjar. Tisma' lil valletta sotterranja tfesfislek ġrajjita. Il-Kavallieri ta' San Ġwann bnew il-Belt Valletta bi ħsieb profond, bi pjan li jilqa' l-kull kontinġenza u b'inġinerija ammirevoli, kif jixhdu l-mogħdijiet li għadejn minn taħtha. Fi żmienhom dawn l-ispazji kienu jintużaw għal ħażna tal-qamħ kif ukoll għal skopijiet militari, bħal movimenti ta' truppi jew biex wieħed ikun jista' jaħrab. Iżda l-modijiet kienu wkoll essenzjali minn żewġ aspetti oħra kruċjali, l-ilma u dranaġġ. It-tnejn kienu vitali għal belt f'każ ta' assedju, iżda anke fi żmien ta' paċi. Il-ħażna tal-ilma tal-belt intużat darba oħra biss waqt assedju, meta fl-1798 Il-Franċiżi ġew imblukkati mill-Maltin illum minnu fih qataw il-provista tal-ilma tal-akwadott għal-belt, iżda ma setaw blebda mod iżommu l-Franċiżi milli jużaw il-miljuni ta' glalen ta' ilma maħżunin fil-ġibjuni u ċisterni sotterranji tal-belt. Ħafna snin wara, matul it-tieni gwerra dinija, seħħ l-aħħar kapitlu importanti għal-belt ta' taħt l-art, meta l-passaġġi tagħha żdiedu u ntużaw bħala kenn mill-bumbardamenti. Eluf ta' nies għaddew sija twal marsusin hawn nisfel, faċilitajiet sanitarji primittivi, bikel mill-inqas u bil-biża li ma jirnexxilhomx joħorġu minn hawn qawwin u sħaħ. Ir-Rużarju u s-Santi imwaħlin mal-ħitan kienu l-unika sors ta' tama. Għal dawk li kienet iġġarfitilhom id-dar, Il-gabubi mħafrin taħt l-art saru ir-refuġju waħdieni. Lil dawn il-kmamar bl-arja u dawl naturali ippruvaw jagħtuhom bixra domestika mill-aħjar li setaw, kif jidher mill-madum illi waħlu fl-art. Heritage Malta, is-set ta' tik l-opportunità illi tinżel tara dan kollu bajnejk u tifhem aħjar l-użu differenti li kellha mal-milja ta' żmien, il-belt l-oħra mistura taħt il-belt Valletta. Tara l-mini li ħafru l-kavallieri biex minnhom jgħaddi drenax tal-belt il-ġdida li bnew fuq l-olja xiberras. Tara ċisterni u l-bjar li fihom kien jinħazem l-ilma sekli ilu. Tidħol fix-shelters illi tħafru fil-gwerra biex fihom missirietna isib ukel waqt il-ħbit mill-ajru. Din hi valletta sotterranja, esperjenza sħiħa u kompluta tal-belt kapitali, xhieda tal-ħiliet bla qies tal-bniedem, mafkar lin-nies li batew ħafna iżda li ttamaw sal-aħħar.